okay let's try this again ndiri kubasa saka network yangu is uh, can be crazy haisiye kumba kwangu saka nai Hi, can you guys see me? Can you guys see me? Okay. Is this working better? Ayo, hapana tsika tambo kana tambo yacho. Nela, nditokuzivi kuti tambo yacho ndikubasa iyi. Amutombozvii tsamba yacho iri kupi kana paine tambo ino ah, inotambika guys even i know kuti ndangoya ndiri serious serious kutaura mastars angu im still collecting mastars angu and im still uh, raising money to I match it to send my groceries to Zimbabwe and sponsored by Tumela Ekaya, the company that will deliver your groceries direct to your door. Saka guys, dzokai mese, dzokai, uh, and the thing is, zvakutonetsa kana kubatwa maoko kwacho tichaziva kuti kubatwa maoko here kana kuti pane iri kutambika here kana tapasi. Anyway guys, share the life. Yeah, I don't know how to do this for here, from here now. Inoshaika sei manje live yacho? Inoshaika sei? hanzi ita gagagaga network ichiri kubvera eh masters ndichiri kungotsvaga masters hangu because masters edu okay tichibva tiri pamastars ipapa pagais hatidi vanhu vane pamuromo munonzwa muri vanhu vakuru pana kuchirega ndibva ndanyatsogara mushe kudai zvisimudza musana semunhu ane musana vachichendera kudai gais mose vacho tichiungana panapa tiri vanhu vakuru you know ndatokuchinjirai subject ipapa vasinzi ndataura nyaya yemastars takaita show panapa nachihera panapa tikaita show yedu nachihera tichiita zvatava tichiita panapa amuzivi kuti nachihera tava takataurira nachiita takarongei varoyi makanga mabhizi kuinbox kwachihera muchiudza chihera kuti enda usaitiswe nasamasi enda unopiwa masters atakakupa guys zvimwe zvinhu siyanai nazvo isinachimwe zvinhu you just have to look at certain people and understand kuti hakuna chitsotsi chinoitika truth of the matter is there are people who were just born fair in life and i'm one of them as much as people vaine maonero avo avanondiita vazhinji pane vanga variko tichati takukufumurai zvenyu panapa ende vanhu vari panapa mutori panapa vamweni tiri tokuonai muri kusekerera panapa manga muri kuinbox kwachihera usaitiswe nasamazi samazi inini if thereis one thing you want to know about me izvi zvechitsotsitsotsi nenyaya dzemari dzitsika im not one of those ende chinhu chandisingadi kufa ndakaita upenyu hwangu kusviba zita rangu nenyaya yemari idzi dzishoma shoma idzi dzisina basa idzi makauya mukaisa malikes enyu nemanigiri nenyu panapa mastars makaisa muchiti ndachera and how unfair would i have been kuti ndingodecida kungokipa infact if i had kept mastars ati hamuzii dhiri randanga ndaita nachera kuti tiuye panapa life hamuzivi kuti takanga tawirirana kuti chii hamuzivi kuti chera akanga achifungei nenyaya yacho afterwards but you were busy kuinbox wachiyera kuti enda unosaitiswe nasamasi vanhu muri maenemies of progress problem yamunoita izi ende vanhu vanotouya panapa muchisekeresa ehe munouya panapa muchisekerera muchinyepera kusekerera kunge munorifarira stereki panapa asi muri busy kuseri ko muchiita zvisina basa and the truth of the matter is to be very honest i would have never been unfair kuti mapa munhu mastars ake ini ndobva ndadecide kuti ndichengete mastars ivaye very very unfair kuti muswere makuimbuswa chihera ehe vanonida kunemiwa because there are people who actually are here right now vari busy ipapa pamucomment section vachinyepedzera samazi samazi samazi inini hangu to be very honest ibva henyu pano kana zvepanapa zvisingakunakidzei panapa hapana kana chitsotsi chinoitwa panapa and the truth of the matter is mastars aya hakuna handina kana one socialite wandati ndanzwa so far ari kutora mastars because imari dzofanirwa kungouya kwatiri dzekuti mune mati appreciatewo but hakuna kana one so far socialite wandati ndanzwa ari kutaura kuti mastars angu ndiri kuzoatengesa chikafu ini am not only doing that iam actually taking them and adding more to them kuti tifide vana kuzimbabwe ko nemafamilies okay the truth is tiri kuita mai gift naglory motongomirira ndichitaura kusvikira ndapedza zvandiri kutaura haikona kundiudza kuti ndimove to next topic i appreciate but mirai ndipedze zvandiri kutaura tozomova to next topic because ndindauya pano amusiri mandiunza panapa lets just be nice about stuff you know because zvandiri kutaura zvitori nemusoro kwamuzvogona kunge zvisina chi kwako kana kusina next topic yacho ima kuti timuvhe kunext one navanhu vamana itaiwo muchiziva kuti kana mauyawo ngatingoitawo tichitamba zvakanaka tiri vanhu vakuru handitika i do appreciate you being here but mbomira itu mitemo temo ndiri kutaura zvandiri kutotaura izvozvo izvo ndotopiki yenguva dzine dzingatichitaura izvozvo izvo you know i don't mean it personally but mirai makadaro ndiri kutaura zvinoitika panapa bcause vanhu pano pasocial media vazhinji kune varoyi vakawanda panapa enemies of progress kungorwadziwa shuwa nelife yandakaita nachihera panapa then inumber two nyaya yechemba ngatingobatanidza inyaya yechemba tibva tangoitaura tibva tangoiti gagaka tibva tapedza pakati pedu tese panapa kune vakakurirawo kumamisha uko kwandakakurira inini ndakakura ndichigara kumaruzevha uko ndaigara nambuya inini wokuti nguva yekuti maenda kunorara waipinda nechigubhu chako kana chigaba cheolivin chakachekwa chakanyatsorowererwa mumasaizi chekuti unopinda nacho mumba kuti ugoitira weti usiku saka anga asingazivi taurai kuti panapa kuti pane here asingazivi kuti kune chinonzi chemba mukati meupenyu ndakarinzwa kupi wedhi racho but for you guys to take the pop it was not a staged show this show just happened and it so happened kuti camera yakatena ikatasawo kuzvigubhu tikabva ndangobvunzawo inini because you know how it is panapa life is raw we just go as zvatiri kuti zviri kutoitika ipapo ndo zvatinongotaura and you know kuti we all know zvigubhu based on kwatinobva nemigomo mukati memba mukati menguva dzakati nedzakati inini ndakangogayawo chemba panguva yacho ndichibva ndataura hazvina kumbostejewa kana kuti kudii ndakangotaurawo ende pachemba iyoyo kungoreva zita rekuti chemba vanhu vakutomhanya nekuti hanzi hanzi ini ndinowanzira chiedza ndaitotrowa shedi hakuna kana shedi ndo zvaitobuda mukanwa mangu kwacho because panapa tinongotaura patotaura ini ndaitorarawo nechemba mumba muzaiti ini ndakatombo ndakambozoita chidofo manje chekutoitira number two muchemba usiku ndatya kubuda panze ndakarohwa zvekuti ndakarohwa nambuya mangwana kuti makuseti makuseni because obviously kachemba inotanga kunhuwa wa uri mumba apa ndiri kutya kubuda panze bva ndangobuda mudining nechemba yangu bva ndaigarira imomo yabva ndarohwa number two yangu saka musaitonga zvinonzi machemba amwaazii imimi zvigubhu zviyaizva ini ndotoziva tichicheka chigaba cheolivin uchisiya kune henduru kuya kuya uchicheka chigaba chine nhingirini ichi chine cheolivin wonyatsochicheka wonyatsozipendera kuti kana wakuweta chisakucheka kumashure kusaka musaitonga zvinonzi nyaya dzechemba matanga kudzinzwa panapa kana kuti matanga kudzinzwa pandakazoitaura kunhingirini kwaevidence kupanandina chihera panapa maakuda kutsvaga chakashata pasession yangu nanachihira it was just a peaceful session and we were just being real and talking in real life makajaira zvinhu zvakastagwa nezvakapracticwa isusu we don't do that so whoever thought it was shade ndiri kuoko it's okay anenge akafunga kuti ishade ndizvo zvokumba kwenyu ikokoko kana zvizvo zvamakajaira zveshade pana panonzi pakeeping it real tongotaura chihera didn't take offense but imimi ndima kuda kuenda kunoinfusa hasha kuti agumbuke nazvo asina umbobvira aitira weting chamber ndani ndiri kutokutaurirai chokwadi chai ndakarohwa mangwana kuti makuseni nemushamho wemupichisi ndamamira muchamber inini ndatya kubuda panze pane pakasviba kuti tsvanomari panobudika zviri nani kana kuine mwedzi but unozviziva kakumaruzevha kuti kazhinji kacho panze hapangobudwi budi zvekumhanya saka number two yakanga yakwesha manje pakati pousiku apa kune toilet ndeuko kachana uko ende kuti ubude uitire muyadi unenge uchiziva kuti mangwana uchamuka uchidila nazvo ende kati kana rega ndinongoitirawo brain hadzina kunyatsodini manje kukurunga kuti no ukanikirina ukadotera muchemba umurichanhuhwa manje mumba manje ambuya vakati chii chiri kunhuhwa muno asi wadhota remabhurangiti ndikati aiwa handina apa manje kupukuta manje saka musaitonga musingazivi kuti kune machemba mukati meupenyu imini nokuti ndakazoimenshena inini hanzi ishade hanzi ishade panani kiti hakuna shade yanga itoripo ndikwanga kutori kutaura kuti innocent saka kana makaonawo nyaya iri yeshade ndiko koo futi but ini need for me it was just innocent talk because ndakaona uchigubhu and as soon as i saw chigubhu my brain ran straight kuchi kuchemba because thats what i know because aitoita wokugarira kamugomoyo uchitoweta zvichitoita kunge uri patoireti zvichibva zvadii zvichibva zvatofamba saka vakuendawo vachida kunozviita kunge zvinonzi hanzi hee zvazonyanya kudini nekuti zvataurwa nesamazi hanzi ndosaka uchidini ndosaka uchizotukwa ndichiyera imi kai musataure kwemusina kusira kwamusina kuswera kwakataurwa ndimai mwana ndo one of the other stories dzandauya nadzapa vanhu the truth is you come inini you come on my, my, my, my lives tingorirwo tinongotaura zvatataura izvozvo ndizvozvo isai masters mai gift naglory isai maaiwa mai gift mama akuuya muchiti hanzi zisataure nyaya yangu yechemba asi chii nhai masister isa mastars achepabapa nokuti ndambotaurawo newe inika ndakunongawo pane amwe ese anyway guys nyaya yechemba ibvai mandimirirawo pakati ndati maenemies of progress makawanda panapa makatonyanyisa kuwanda kwacho its very sad kuti it comes from actually people who you actually see vari ipapa pari mucomment section vari busy kucomenta kana wakakurawo isai malove nemalikes apa vanoziva even kuboarding uku taigarira mabucket chaiwo chaiwo kuitira weti saka chemba yashamisei nokuti yapinda mumba machihera kana kuti ndindaitaura nemurume ndenini kuti ndizive kuti iri kwanditi kunge ndakamboishandisa muzivi wenzira yeparuva riyo ndiye mfambiwai handina kungomuka ndichiziva kuti kune chinonzi chemba chemba chacho chii kana ndisina idea yekuti chinoshandiswa sei don't, don't see it as shade it's never shade i've been there and done that is the walk i've walked anyway that's one of the things ndanga ndangotirega ndingozvitiwo ndingozviti bvupana patizvitaure tibva tazvipedza because vanhu munotaurisa too much and if youare here and you haven't liked this page yet ivai mangoitawo zvekulika zvacho because totozvidawo zvisizvo zvecloud zvacho so ipapo tatopfuura maenemies of progress musarwadziwe nelive yandakaita naevidence it was just something that just happened zvisina pane yanga achishandiswa zvakatangira pakuenda kuna chihera kuti hanzi usaendeko uri kushandiswa amutombozivi kuti takasvika sei kuti tiite live panapa kokungosiya vanhu vaitawo zvavari kuita vazhinji venyu you would never have done this in your whole lives but suddenly because zvaitwa ndisamasi usina content maabhizi maakuda kushowa showa manje izvozvi zvino kuti imimi ndimi vanhu vakuri panapa ngatipei respect kuchada you know ngatirespectane please Risipekiti yakanaka muvanhu and is not coming about coming for each other tine tichingoita zvinhu takanyarara if you want to do the same itaiwo ikoko kwamune muchiitira mumapedyo nyaya kuna ungoda kushorowo nevamwe vanhu isusu tiri small fish panapa asi tinoita takadaro anyway naichitaura nyaya yekuti inini yasabhina ehe vanhu vanosekerera sekuru aru ndo varoyi vazhinji vavavo varoyi royi chaivo chaivo the thing is unenge uchingozviitira wako tunhu twako you come up netumaideas twako uri kuzviitira tunhu twako um, wotoona vanhu vanotobatikana nazvo sterek and the thing is most people vanenge vasina basa nemunhu nguva ichiitika zvinhu vakazongoona munhu angozvishoerawo apfesi yake kwakati because afila kuti ndokwaari kuda kuenda vakudawo manje ivo kuti ngaachishowa up mafaces kwavari nokuti ashowa up somewhere else vanhu musadaro so regai vanhu vaite zvavanenge vachita ndozviziva kuti anenge akatozarirwa muinbox maakatenga azarirwa muinbox achinzi uda kuenda unoita chii kwalai kwasamazi mukaudzwa rafu ikoko zvamakaudzwa izvozvo anyway tiendi paimasters ndichitaura nyaya yasabina Ah, vanhu vepafacebook munondigura kunorira you know sometimes i just have no words for you ipapa makazaya pa350 patori neprobably 300 varoyi royi vari kungonida mabhiza eusikwa ende mese panapa makambogarira machema ndendichikuona zvangu kumainbox uku ndendichikuona inoti kumainbox ndichinzvisa manje one day muchafumuka zvenyu imbomirai makadaro one day pane achafumuka chete star balance on oh, my gift neglory kureva kuti hamuna mastars monita kutenga because anotengwa you buy them then you give them to me ndo dhiri racho you buy them kuna zuka mozotipa wese hazviperi nyika guys thank you vari kundipa masters kumo kumobhei wakablokerwei unotaurisawo futi seni ndosauchiningirina maishami kana musina kutenga airtime chitotengai because gagaga nhasi hapana ndiri kuita kunyozera chaiko anyway ndiri kuita kunyozera i needed to, to say my peace first nenyaya yechemba because ndakatoona kuti pane vamwe venyu vakuda kutanga kutora nyaya yechemba kuda kuiita yenyu kuti hanzi hee wakanga uchitoitiswa samazanga chitsuro vashedi hakuna kana shedi yakadaro ndoo zvatitori panapa we talk and we talks and when we talk we just speak zvauya mumuromo nguva iyeyo ndozvatinotaura and like i say chamber is something normal saka vari busy kuendera evidence kuti hanzi wanga uchiitiswa he chakati hanzi enda unopiwa masters ako in munaita muchikwana mukawana nguva mukwane because hamutombozivi kuti chii chiri kuitika panapa dzimwe zvinhu siyanai nazvo hazvisi zvenyu kana musina mabasa ngoklika ibhatani mudzoke panapa ibasa guru chairo anyway makuseni ndafonerwawo ndikanzi a ah, kwanzi chi ndachitaura nachihera achitonditi a ah, sisi anzi vakoma ndanzwa kuti sabhina afa ndikati a ah, ini handisati ndazvinzwa naa ndatofonerawo zvangu dzimwewo ndindamutsvaga apparently ndanichimutsvagawo pane zvandanga iyo nyaya iyo iyo yanga ichitendera yekunzi hanzi mastars kudidini neinei ndikati ah ini handisi kuziva chii ndabva ndangiriridzawo ndikatodi ndabva ndangiririrawo ndangiri ambori manganiko mastars acho anobva anonetsa kudaro you know she miss g its not even an issue because pamastars acho iwaya remember kuti anga akasangana necharity but to be honest I just was fair enough to give them all away and still keep the charity ones in there, which means I fit the bill. Saka varoi bhai manyarara ndini ndakafuta bhiri racho remastars enyama akapa evidence which is fine and i doubled up to, to be very honest ndakangopa mastars atakawana nguva yacho to avoid time yekumboswera tichatenderidzana because tina appreciatana because if you appreciate the people that come with you in things you just have to appreciate anyway aiwa kagamuka taura nyaya yechemba ndoramba ndichitaura kusvikira mandipa mamasters kuti ndizomira kutaura nyaya yechemba vanhu vakandibhowa anyway ndafonera ningirini ndafonera eh, ndafona nhamba dzasabhina dzandinadzo

ndaona ndamisa phone call ndamisa phone call kudaro eh, eh, ah, ndati ndifone back ndikati no ndanzwa kuti sabina pane zvaitika ndobva vatotaura vakati no two hours ago that was at the time i, sp I spoke to him this morning earlier makuseni ekuno kuti angwaidza kutoenda kuti four o'clock midnight

and well because she was a social media person she's he's getting left right and center macalls for on that phone and he went on to say kuti im about to deactivate the phone ndaakutodini ndaakutoikata because he, i'm very exhausted he sounded very distraught saka inini vari kuti havo kusvikira tazoprova kuti iskiti kana iri skiti inini ndatochema muzukuru wangu handichachemi futi because hakuna skiti yakadai if it was a skiti yekuti yapindiridza yabata ya nzira zvese nababa amandela vakapinda because he really sounded like vachitoti izvezvi izvi am going to have to disconnect this phone ndiende kuhospital because maphone calls ari kupinda akawandisa i need to go to the hospital and take care of what needs to be taken care of ndikango ndatomerera you know i was very it, it, it, it would be so sad kungonzwa kuti munhu akadini just like that so

but inda ndichitofona nemwoyo wese ndatovhundukawo kuti ah, how could this be why is this man so like this saka zvese izvo zviri kuzouya izvi inini im just like still right at this moment im still thinking kuti you know what until kana tazonyatsonzwa kuti ichokwadi here kana kuti hazvisi kana chiri chokwadi then mwari ngaamuzorodze if its not true iri skitka they really need to win an award yekuactor because vese nababa mandela vacho they are very good because inini ndato before i put it on my facebook ndanga ndataura nababa mandela vachitoti ndakutoenda kuhospital saka if that's what really happened then may her soul rest in peace if it's not iri skit mwari ngaave navo pakutamba nemafeelings edu mwari ngaave nevanhu because hatitambi nezvakadai so to be very honest if it's a skit hatitambi nemafeelings evanhu zvakadai hatina maskits ngaaitwe but izvi zvinofanirwa kusungisa kuendesa vanhu kujeri if its a skit but from how i spoke to baba mandela it really felt like he really sounded like he was really unless like i'm saying kuti kana iri skit they need to win a, a award chaiyo chaiyo actor because they will be good at it kustager kwacho vanenge vagona zvekugona zviya zviya and like im saying statement yandiri kutaura dai kuri kuti ndiri munhu wekurekodha kana kuti ndaisa umwe munhu pafoni but for me i was, I was in shock pandazvinzwa zvokuti ndatofona nemwoyo wese ndichiti ah how could this be and i didn't expect a call back as soon as i got it and i did get it back and like i said in his own words he said two hours ago exactly two hours ago she had a heart attack and we took her to the hospital and she is no more vataura kuti sabina is no more handi kana ndichinzwisisa chirungu vakato ndikatoti im so sorry about this vakatotaura vakati as good as she was in coaching people to live healthy lifestyles she didn't do a good job to take care of herself saka haasi makuwa handiri kutaura zvinhu zvandiri kutaura zvokuti kana akamuka akamuka mangwana it's something i can repeat in her face saka handizivi zvandiri kutaurawo kuti if it's a true story then may her soul rest in peace zvingarwadza because you know no matter why i know kuti akakurosa nzira dzevanhu vakawanda pana pafacebook but still given this case yakadai so it's, it's, it's things to think together and just say mwari ivai nenzvimbo yakanaka for your people Yes, Miss G, I'm sure you spoke to me because that's what it is. He, he said she's no more. That's exactly his statement. Ndosandiri kuti kana iri staging ka yakaoma vedu way. And if that's the case, I guess maprofita aya anga achinzi akaprofita kuti kune comedian uchafa pama pama comedian enye pa epa epa social ema socialites aya guess tochiti vakagona kana zviri zvo. Otherwise, ameno ah, Mwari wacho. ndezvokungotiwo if it's not true then thank god she's still alive but at the same time not to be kutamba nemafeelings evanhu kwakadai hakusi right kwekuti musha wese inini i would say family yese it, it would need to be sectioned for this case if it's, if it's a skit vari involved vacho vese vanonida umbovharirwa mumade house because it would not be funny you don't do this people people care and to do this to people's feelings would be so wrong and ini handina kungozvinyora because tine vanhu vakawanda vatakambochema pana pasocial media vachingotaurwa nevanhu kunzi vafa ivo vasina kufa so i wanted uh, me hearing it directly from the man that she was with for a long time of her life i thought maybe kuti this is because vatotaura vakati she is normal and if, uh, it will be so so wrong kana iri skit the truth is vakandifonera you know let me show you this last night sabina kuma 11 dzekunoku right about now sabina namukoma masimba vakafona but mazuva ano ino i've been so busy and i just had no time yezvinhu zvisina basa saka mukoma masimba I, i just really thought kuti missed group voice call hani muri kuiona apa yakanzi you know how many times mukoma masimba has called me lately but ndii ndisina time you see yakanzi missed group call icho na 1128 it was sabina and mukoma masimba but it was 1128 here and i have no idea kuti vanga vachidei but ndakatoiona ichirira ndikangoti ha handina chii i really didn't have the energy and time to be on the phone because ndine ndiri busy wo ndiri kuno ndichitraya kubatanzira chiiti hope pabasa pangu so i didn't answer saka kana iri skit i guess that was i would, I would definitely probably not have been involved in the skit because obviously ini ndine muromo wakaposheka i would have probably spoke it already kuti musaite skit dzenyu dzakadhakwa but then like iyi phone call yandazoita later iyi nababa amandela iyi ndafona kunhamba dzasabhina ndaona kune rimwe gurupu kwakanyorwa kunzi where is it anyway how do i find it ndafona kunhamba dzake sabhina wacho directly sabhina handiti muri kuona apa how do i put this out there hanti muri kuona apo pakanzi mukoma masimba apo and masimba and sabina hanti muri kuiona phone call yandamisa iyo then i ended up calling i called i called apa pakanzi sabina sabina twice apa one is outgoing ndindafona ndichibva ndafonerwa back apa oh oh ndakufona futi nhai veduwe ndodairwa kumochari nhasi andi muri kuona apa pakanzi outgoing and incoming up i called i called and right away na 606 607 i got a call right back handi muri kupaona pamusoro apa

sabina 906 ndini ndaita outgoing then sabina 907 right after ndataura nachihera 904 907 and ish iri kutotaura kuti ndakaita ndakaitirwa group call ish mukoma masimba nasabina nezuro a last night around this time they did a group call but i didn't answer because i was just very busy some of these calls unongonida kusangoningirira ish outgoing mirai ndikuratidzei ish outgoing yandafona iyi ikarejectwa ish muri kuonaka ish then incoming ya, it's, then yazodzoka ish incoming ish it says incoming apa ndo pandazotaura nababa amandela apa vakataura zvavataura saka ndiri kuti that is the story out there if if it's a skit then ish they are good they would need to win a, a big award chaiyo chaiyo nekurohwa zvese because this is not a good joke it's not a joke to make yekuti munhu mungatoswera makati batisashaya taakutochema kuti munhu adini tumisodzi twatombobuda you know then i started getting maphone calls yekunzi it's a skit it's a skit and i was like you know what if it's a skit then e vakaoma they are really good at what they do if, they, if it's a skit then they definitely have to win an award because baba mandela sounded very very distraught and, and uh, you know how it is kana munhu uchiri kudhila nezvinhu and the fact that he was he i don't know ina ndakunzwa namasimba and i'm thinking i'm just trying to think kuti maybe nezuro wacho pavakaita nenge ndaifonerwa because they've been trying to ningirini masimba has been trying to get me on malive ake but then it's not time yet. i just didn't have the time to join those lives so i'm just thinking kuti maybe the phone call was to try and organize a live yanga ichiitika and i just wasn't available to, to, to join zvazoitika zvikaitika so however tichazongonzwa nti kana afa zveshuwa tichadii tichazvinzwa kuti chii hakusisina munhu if not then well i guess todhira nazvo ipapo because i guess tinotombozvowana zvekuita

yeah guys that's what it is it's, it's just that's the story i know anyway chingati chi pane ada kutaura oneni here two minutes ini ndiri kubasa dzava midnight i need to go to bed now ada kundifonera munondifonera papanhingirina pawhatsapp yangu kuti indaa kutotya kana kunze kubatwa maoko kwacho because its like literally before we know zviri kunzi hama dzake chaidzo chaidzo hadzisi kuziva but you know we have to be if we remember wo kuti sabina anga ine tumafamily iwos twake nehama dzake saka we don't know exactly what's happening kweitawo kwandazoonawo zvichinzi vana vafonerwa vakataura pane mwana afonera mwana wasabina akataura naye uh, guys unfortunately this device won't allow me to, to get you to, to add you here saka if you want you have to call me on whatsapp kuti ndikwanise kukuedha panapa you have, uh, you have to call me on whatsapp i can't, um, I can't add you right here so you have to whatsapp call me for you to be added here ndabva kupina number yangu ndiyo here iyi number yacho e eh, ndiyoyo so guys that's the story i have i just needed to say a few things otherwise musi wefriday ndine kaprogramu kandichakuigirai katukutuku kandine maspecial guest andichakuigira ndakutotya kuwana unza maguest angu panapa because before you know it maguest akuingwa achithreatenwa kumainbox so it becomes very scary to even talk about who is coming tangokushokai every time pandinouya nevanhu vangu panapa but guys remember the program is sponsored by tumela ekaya let's buy our groceries and eh, musamirire tulu kuti zvinonokestereki because you know christmas is already here and like i'm saying you can always schedule kuti magroceries enyu adeliver on specific dates just contact tumela ekaya and buy your groceries mongovaudza kuti vadeliver papi kuitira kuti zvisazodyiwa before christmas ada kundifonera i have five minutes to just be here tingofonerana i just pinned my whatsapp number if you want to call this is your time call me on my whatsapp ndisati tambotiswa kachembere kakarara kaizvozvizvi ndo time yekumbotamba but guys i do appreciate vanouya panapa nemoyo wese and are just here for the right reasons vamwe venyu panapa you just vile and it's just so sad kuti facebook has totally continued to be that it's so sad because pamwe unenge wakumbofunga unombopa vanhu kaliwe uchiti ha vanhu vatichinjei pane vamwe vanhu vandakabloka kuti ndikanga ndiri kublock veuko ndichitsvaka vanhu vandiri kutsvaka ndinotomboita ndinongoanbloka because nechifunga kuti chii Baa kwataari nguva dzine idzi after three or four years dzekublokewa munhu achi akaenda past the whatever the case zvazvinenge zviri because inini i get past stuff dzimwe nguva ndobloka because ine ndakadi ndinenge ndakagumbukawo good morning pachakafukidza dzimba matenga makadii
tiri nani makadii

andizivi that i really don't know and i wouldn't want to answer that because i don't have a solid answer for that ah. yes aiwa zvakaoma mm. saka iyo post yacho iri kunzi aisa post nhasi makuseni ndiye ake atoisa post yacho iri yake yaisa iye apparently that was way before the time iri kunzi azoita heart attack so it could be her it could be her yes ini handisi kutomboziva ndatozoendawo kuwall kwake nda zvinhu zvatonzi zvaitika ndakutonotarisa tikuona takavhaiswa taka vhaiswawo tichinzi tosangana kumhiri ndikati na handina handitombori mudirection yekumhiri chimbomirai
ndo pacho ipapo mm. kuti iye sabina anga chiti tosangana tosangana kumhiri
ipapo iri kusahandina kuinzwisisa iri kusaunda selanguage yasabina andina ine handina kuwana hangu time yekuscrutinizer language inini mazuva ano ndiri too busy nezvimwe zvinhu zviruisa mari muhomwe dzangu saka zvekutombozoti ndizotombotarisisa zvese izvizvi zvandina kunhingirinaba and it could be very well be here because that post yanyorwa way before the time iri kunzi yazoitika zvinhu
Mm. because sabhina haanyanyi kugarisisa garisa ka asati anyatsoti panhu ipapanhu nje asati azhazhatazhatatasa somewhere else musati mamuona haagari haanyanyi kugarisa garisa well kana iri skiti vano achamboshingirira mbichana kana iri skit obvious ya yeah. but you know kuti kana chiri chokwadi chokuti uri mumochari ah, zvichangoramba uh, zvakadaro hazvina rivhesi ba saka if its a true story then we will know
ah, kana ari mumochari ava tichangonzwai mm, aiwa haasi so far inini im just have just been sitting here saying to myself you know what whatever the case the truth shall reveal itself hakuna kumwe dzimwe sosizi dzabuda ah, ini handisi kuzvitsvaga hangu ndakangomirira kuti zvichizonhingirina zvichazobudawo pazvinobudira ipapa because ive just been so busy with my life okay. mm, i really didn't go looking to be very honest ndachingonzwawo zvaazvitendera izvozvi saka ndainzwa pamasimba eno i just scrolled past ndikangoti aiwa ndimasimba opo saka iye zvino ndazouya pakunowanika iri kungodiscuswa ndikati izvo could it be true because pamasimba hai just scrolled on ndichingoti aiwa hakuna zviri kuitikwa

Unogona kungo isolate waka ukazongoningirikina. Pamwe vanhu havasi kutoziva munoziziva eh, sometimes eh. tinotogona kunge tichiskecha eh. kudai pamwe pamwe havasi kutoziva because according to how you've lived your do you know kuti ndogona kutogarisana nechimunhu changu ndigochitaura kuti hama dzangu handitodi kudziona zvachose ndikafa panapa usatomboudza munhu unongondiviga mozviziva kuti depending nemunhu manje ukaita mistake yekuderoka Shamwari ka unoiswa pa insurance. unotogona zvinotogona kutoitika ukatovigwa vanhu vacho veku- vekunyika dzedu idzi dzidzi vakatongomiwomawo misoro vakadaro but anyway thank you so much for calling chiregai ndikubvisei panapa timboti nditambirewo Thanks, one Pastor. more Okay. tiende zvedu Mushande mush. morarawo zvakanaka nekuswera okay papai yeah guys uh, anyway mega tione pane munhu anga achifona apa tinzwe
Hello, Rutendo, hi. Makadini?
Mesei? Tiri nani zvirudini, ndimi kamadzisawira edu epedyo, chitaura ikanyaya yacho kuti mafuneral ari kufambiswa sei?
Unoziva kuti nezuro ka, ndakaona masimba achiita live. so ah, ndakangoti masimba maybe it's a skit ndobva ndangobva but when i saw you waisapota i thought no man lazmes would never joke with something like this it means it's serious so i called number dzasabhina ku kumessenger mm. in fact ikasvika through ndobva ndafona pawhatsapp ikasadairwa but a few seconds later ndobva munhu wacho afona back mm. zvikanzi who am i talking to ndikati ndikumobe um sabina's friend on facebook i want to talk to sabina

Me, yeah, that's exactly what he said to me. No, but I thought I'm just taking a shower. I'm going back to, to the, to hospital, the hospital to take care of Bill Jirwiti. Yes.
Akatonditi nini phone yacho iri kutorira too much. I was not such a social media person. Saka I'm exhausted. Ndiri kutoikata phone yacho. I'm going to cut the phone off so I can be able to focus. Saka kana kuri kunzi saka kana kunzi it's a skit like you saying ka the ah, vanoda kurohwa wese. Pandaingonzwa nda- ndakatoti ha ndakatorohwa nehana ndikati what saka upenyu husi so easy zvekuti munhu anongofa just like that because ende chimwe chinhu chandazotanga kufunga manje vanhu kana vachiita analysis dzavo ka pafacebook ndechekuti sabhina akaita live makuseni nezuro Mhm. akabva ati um, i'm going to um, ndau- ndauya kuzongoti goodbye because i'm leaving facebook i've been on facebook for two years and i was trying to make peace kuti vanhu va- vanzwisane but it seems as if i've failed so this is the last live i'm just saying goodbye and then boom a few hours later munhu afa so the coincidence yacho ka kana wazozvifunga amai ane umwari wacho but ye matambiro acho ka mm, anenge asiri right well iam hoping kuti its not true but if it is true that she did and its a skit haa ah, panoda shamhu chaidzo chaidzo svinhu chaidzo dzekushapura vanhu because ah, kutamba kutamba nemaemotions evanhu they would need they would really win an oscar for this one because the acting yacho inenge yakaoma yekuti murume nemukadzi munoita izvozvo but anyway I, i guess we will eventually find out kuti is it true or not but yeah, but, but now manje kuti ameno vanhu novezo vari kwaanogara ikoko because pane imwe comment andazoona kude rimwe page vamwe mai vachanzoni ndezvekunyepa mwana wangu afonera mwana wasabhina akati hanzi hazivi but apparently yes it was mandilas birthday saka anga aitawo mapreps ekunhingirina ekugadzirirawo ndanda kuzvinzwa nevamwe vanhu vaaitaurawo navo kuti hanzi anga aita mapreps ekugadzirira birthday remwana wake nezuro so zvinhu zvacho nai just saka you would think she would decide to do this type of skit apa anga ari kugadzirira birthday remwana wake Eh, because pane pane group rake raakaita re re fitness messenger group revanhu vari kuita fitness yekutraina vanhu anditi right so pane mupesa arimo imomo anonzi david who was actually aka- atotumira maaudios aanga achimurekodha vachitaura vese so rabna was excited she was busy preparing uh, for the son's birthday you know so everything was fine akatombotaura naye nezuro makuseni achitoprepare everything was okay and then masikati taakuzonzwa kuti munhu afa i mean yo i don't know

Chemka. Because remember lately she's, she would say baba Mandela vambobuda ndosaka ndiri palive and baba Mandela vambobuda ndosaka nditori palive and vakangodzoka aibva hamba which means vanga vasi mm. nhasi wacho ndanzwa manzwira andaita ndeyekuti anga achitoti from live ndazonoteerera live yake afterwards ndichitonzwa achiti ah i think baba Mandela vadzoka because eh, imbwa yanga eh, ichiukura because the zero of the live was just like ndakatojoina ndakatowacha live yake macho no um, i play a kind of like jazz music mm. ndomusic ndakuplay then i just left the live and then ndobva ndazoiona later on achiti hanzi hanzi haa i'm leaving facebook wachita kunge ari kuoneka I mean it was yanga ichingofambira nepost yaakanyora achioneka vanhu iya yanga achinyora achiti izvo I'm going what what what mm. so I don't know whether it's, it's, it's, it's yatinoti tichiko attention seeking or cloud chasing yekuda kuziva kuti vanhu vanotifarira kusvika pawhich extent vangacheme here kana ndanzi ndafa or what but nemafiro ari kuita vanhu lahaina ah, nditodisa especially pandatonzi hanzi tosangana akrosi ndabva ndavhunduka ndabva ndatarisa the opposite direction ndichifunga kuti ndomhanya ndakanange kuti ndisaenda across border kwacho kwataurwa panguva
dzinondipeaaa

trusting her i don't know i don't know the comeback yaachauya nayo kuti achauya achiti she is ever she's alive uh, comeback yacho yakaoma pakadai apa pa mm. but uh, yeah. tozvisiyira mumaoko amwari thank you my dear yeah.
okay thank you so much you are Bye. welcome thank you all right guys so ndonyaya yekwa ndimurunzwawo another person who spoke to baba mandela and same story so you know kuti hazvisi zvekunyepa izvi tiri kungotaurawo zvataudzwa and like weare saying if its true then may her soul rest in peace if its a skit then haa ah, pane basa because maskit akadai haasi bho hazvisi zvekutamba nazvo izvi because kuzvishurudzira kufa kwakadaro akusi right tamba nemafeelings evanhu anyway guys i love you guys and let's um, just continue to share love if this is a true story amana akanga atingodzidzai pazviri because knowing the history pana pafacebook totukana toitirana mashura nezvisi zvatinoitirana izvi at the end of the day we are all going to the same destination kwatichaperera kusame place six feet under saka kuswera chishaina panapo kupedza nguva kupedza nguva chaiko chaiko nevaroyi vepafacebook mbomirai kani kuroya mbomirai vane chemba dzavo shingirirai use them because they are your toilets they are more portable toilets that god made for us musambonyara kunzi anzo nechemba yako esi takatombozishandisa kungoti mazuva ano takazoitawo karaki kekuti Takazotangawo kurojawo mune toilet right next to the bedroom saka hapana chinomboshamisira pakuti achemba mumba let's just understand that saka ivona kuti hanzi ndandichithrowa sheti nasingathrowe sheti anyway guys i thank you guys i appreciate you vese vani pamastars i appreciate you maungana pano nenyaya yekuti moda makuhwa ndokutendai nokuti mazire enzeve dzenyu eguhwa akuunzaiwo pano tikasanganawo pano semadira ndoriitawo

Ngatinamatirei gore iri ripere because kwamaitikira azvo zvinenge zvine zvazvinoshura mukati nyika yakuguma. I thank you guys and I appreciate you. See you on the other side like it's been said. Toonana. Inini ndichauya musi weFriday nekamwe kalive kari interesting. So we'll talk to you guys later and thank you so much for the love and support here on Angel Rue Love. Also join my Instagram and